Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Ntolbu flimkien il-misteri ta' tbatija. Nofru dan ir-rużarju skont l-intenzjonijiet ta' Lusija tiegħu l-Papa, skont l-intenzjonijiet tal-isfijiet kollha tad-dinja u b'mod speċjali għall-familji tagħna. Niftakru f'dawn il-misteri ta' tbatija f'dawk kollha li qegħdin f'xi tbatija. U nitolbu biex il-Mulej jagħtihom il-qawwa jingħaqdu mal-misteri ta' tbatija tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Alla tagħna smat tal tagħna ħlisejna wieqaf magħna, glorja l-Missier li ben u l-Spirtu s-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna, għalik ismat tal tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, Kull ġenna l-irwieħ kollha spiċċa minn dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn ta' tbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek Ikun li trid int kif is-sema hekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.

Meta s-Sinjur tagħna Ġesù Kristu rabtuh ma' kolonna u fflaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.

Inbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, tob għalina l-ħerrien, issa u sa' żmien qiegħed tad-darba. Amen. Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, sa sejjejjem, u jibqa' dejjem, ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti Ommna. Għalik jisma' t-talb tagħna, dak li twieled għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesù, aħfrilna dnubina, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tat-tbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesù Kristu inkurunawh b'kuruna tax-xewk.

Marija Santissima, urina li inti ommna, għalik isma' t-talb tagħna, dak li twieled għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesù, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tat-tbatija.

u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien fil-bidu, s'issa u dejjem, u jkun għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti ommna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twieled għalina rrid ikun l-Iben ta' Ibrahim. O Ġesù, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw, fil-ħames misteru minn ta' tbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesù Kristu salbuh u wara tliet sigħat ta' agunija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art.

Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija, Mara tal-Iktar Barra li Aħna Mill-Qrib, issa u sa' fis-siegħa tal-għemil tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien fil-bidu, issa u se jkun, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti ommna, għalik jisma' t-talb tagħna, dak li twieled għalina jrid ikun l-Iben tiegħek, Ħana. O Ġesù aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Sliem għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja, ħlewwa tama tagħna, sliem għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna nduru f'nati u liteva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wied tad-dmugħ. Agħmilha Avukata tagħna, dawwal lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan għat-trufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, O ħanina, O pija, O ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Omm Alla biex tkun is-Sorella ta' Kristu. Skont il-fehma tal-Papa,

Agħtihomhom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Li dawk ta' dejjem jibqgħu fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. San Ġużepp ta' qalb safja. Itlob għalina. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna